Chibai leh vek ule, tun rup chu ngaidam dilna siam lawk a ngai a, video hmasa tawp lama hriat zauna huanga ka sawi dah awm teh tika, dang awm teh ti tur zawk a ni a, di a eng awm awm teh tih zawk tur kha lo ni a, ka hriat sual leh ka tihsualah ngaidam ka dil a ni. Tun tum chu kan neih thil hlu em em mai pahnih, kan hun leh kan pawisa thawh chhuah sa hmanna tur, kan invest na tur thil tangkai bik te kan sawi ang. Pakhatna, kan taksa tan. Pawn lam thuam kher ni lo, taksa tana tha atan. Engtin nge kan hun kan taksa tana kan hman thei ang kan tih chuanin insawi zawi te, taksa tihrisel leh tihmawi nan te, tihfaia enkawl nan te kan hun kan pe ve ang tiin a ni. Mahni taksa enkawl nan pawha kan hun tam lo te, rei lo te kan pek phal loh chuanin, Mahni kan in hmangaih tak tak em tih kha zawhna in zawh hial a tul mai thei ni. Engtin nge ni le kan pawisa kan taksa tan kan hman ve thung ang. Supplement te, chaw tha leh hrisel lei nan, hnawih chi te, ei chi te, hmeichhia tan phei kha chuan in ti tur neuh neuh hi a tam lutuk a, chhul chakna ei thleng in a ni ang. Mahni taksa thatna tur leh mawina tur chu kan hriat vek kha. Mipa-a pawh taksa duat thiam, a tha zawnga pawisa mahni tana hmang dik thiam, invest thiam kha leh a tul ti kha an tam tawh em em a ni. Mi mahin mahni intihchhiat nan te an khawh ral mai mai a. Mahni taksa duat nana kar khata thei hrisel pakhat lo lei ve te kha chu na ti miah lo tur a ni. lu meh te, sam, designer hnena kalpui tih vel te pawh a uchuak a kan tih loh chuan a tha vek a ni, gym membership atan te. Pahnihna, inlei chihna tih hmasawn nan Pathian nena kan inlei chihna pawh telin aniang chu. Chhungkua leh nupui fanau te, pasal fanau tan te Chhungkhat laina inhmuhkhawmna a tel ve zeuh zeuh te pawh hi a tha viau a ni. A zawnga za kan hman loh pawhin hman ve deuh chang kan neih chuan hun pek ve hram te tha a. A chhan chu kan chhiar that tawh hunah kan pun leh tur leh kan tana awm leh tur chu kan chhungkhat leh thian tha te tho an ni. Chhungkua intihhlimna hun bi nei a kalpui pawh hi tunlaiah chuan an uar tawh khawp mai a. Kan inzawmna kan bawn tih ngheh nan chuan hun hman ho tam hi a tha reng a ni. Thlarau nun chawmna hun inpek nan te. Engtin nge ni le kan pawisa kan hman ve thung ang kan tih chuan chhungkaw tana hlim hona hun siam nan te kan inhmang thei a. In anniversary a lo thlen in eng emaw sial deuh buatsaih nan te khan han hmang ta la, entir nan dine out te, Movie en ho, eng eng emaw kha tih theih ni. Thlarau chawm nan sawma pakhat kan pek that te, midang tanpui nan te, thawh lawm leh charity te pawh ni vek thei ang chu. Pathumnaah chuan hmasawn nan leh pawisa lak luh belh nan kan hmang thei. Kawng engkima hmasawnna nei tur chuanin kan hun hi a nihna tur taka kan invest ngei ngei a ngai a, a chiang reng a zir nan te, chhiar nan te, hun kan pe in kan pe pawh ang. Chutiangin kan sum nei sa pawh hmasawn nan leh thawh chhuah belh lama min puitu atan te kan hmang ang a, chu chu a let a hlawkna kan dawn let theihna tur pawh a ni a, chhiar tur lei nan te, zir belhna tur course lei nan te, thiamna chher chhuah belh nan, The more you learn, the more you earn an tih thin kha. Chuti loah pawh keimahni pawisa ngei pawh kha kan invest thei bawk a ni. Tin, kan fate-ah pawh an zirna atan te, an duhzawng ringawt ni lova anmahni ti hmasawn thei thilah te kan invest thei bawk a ni. A tawp berah pawimawh deuh chu mahni tan a tha lamah a nia ka sawi. mahni intrit te, lawmman inpek te, chhethe te mi hriatpui tham loah pawh kan tih ve ṭau ṭau reng chuan hlawhtlinna tenau hi kan chang ve reng a nia. Chungah te pawh chuan mahnia inlawmsak ve te kha ṭha a, kar tawpah emaw te pawh. Mahni tan hun ṭha inpek, tumah leh engmah tibuaitu nei miah loa hun insiam hran. then tan chuan meditate te aniang a kawngkal rek rek te pawh a then chuan nuam kan tia zingah te zanah te a thenin quiet time te aniang a mahni tana hun in pek ve anih chu tin sum leh pai pawh vacation te ani ang a then tan chuan tunlaia kan hrat chho a ho mai maia pawisa hman ai chuanin khawl ker ker a zin khaw thawng nang te Hmun hla leh ram hla kher, Mizoram chhuah san kher te pawh kha ngai lo a ni chang chuan Mizoram chhungah hian kalna tur leh fan tur hi kan ngah ve tawh em em a ni. In massage tir te, physiotherapy han tih ve leh zeuh thin te, facial te pawh niang a na zawng chuan kan in duat reng thei lo vang. Mahse, pawisa chuang bang kan dawn deuh tum te leh kan hah deuh leh reward atan te pawh Heng tur bik atan hianin thalai fing tam tak chuanin an indah hrang thlip thlep tawh a. An tar huna enkawl tu nei lo, an lo nih thut pawh an in enkawl nan te leh an pension nan te pawh tunlaiah chuan sorkar hnathawk kher lo pawhin mahni tan pawisa indahna chang an hre ve tawh a ni. Khang Thiltheka kan hun leh kan pawisa a tha zawng leh khawral lo zawnga kan peipunn, invest dan tha ka tih te chu an ni a, Tha tih zawng dang in hriat chuan comment lamah te pawh lo sawi belh ve ta ula. Tun ṭum hriat zauna hunah chuanin Mizo ṭawnga chanchin bu kan neih hmasa ber chu Mizo chanchin lai suih tih a ni. A tawp thleng a min ensaktute chungah ka lawm a, Lepekah kan intawng leh ṭheuh dawn nia.